so olwong an ni honourable Dokto Bad News aka The Bad News so gin ma tye ba en aye ni tii ki kero ma in itye kwede me konyo lwoo nyo tii ki kero ma in itye kwede me konyo langi, tii ki kero ma itye kwede me konyo Acholi, tii ki keroni ma in itye kwede me konyo Aluo nyo me konyo lwoo ducu. Pi ki gubu ma in itye kwede me konyo lwor, ineno, ento pe dok in naka ibin kany dok iti ki keroni me bwuro dano, nyo dok iti ki keroni me bedo ka bwuro dano abwura, enoni pe ber. Ki dong wun jo mene, man ma wutye ka ngako i yo ma nongo pe migi, wun jo mene ma wutye ka ngako ma ento wutye ka gamo lo mogo ma omyero pe wugam, ka o i kare mo ma dong jamine odoko tek, kong ibireny ilaro kwena, an pe dong angeyo. lweny pa general wek obed pa general in pe ilut iye wi wii in civilian ma gin mo pe i cingi pe ilut iye i wii lweny pa general wek obed pa general in civilian mo keken ma ipe ki gin mo pe ilut iye i wii So, lweny pa civilian aye ni lweny pa civilian pat ki lweny pa mony dok lweny pa mony pat ki lweny pa civilian. So ka ineno wan watye ka dar kany dok inge ni in ipe ki ker mo keken, pe ikwany kerni me bino ka gamo lok ma pe ingeyo tyene. Ka inge ni ipe ki ker mo keken me pwonyo pwonyo lwor, pe ibin ka bango wi dano i social media kany, pe ibin ka nyweno wi dano i social media kany ki mingini. lweny pa jenerol in bene iromo nyo lweny pa ludongo in bene in iroyo iye wii? Itamo ni ka mukene dong ocito kono wa i adi itamo ni in dong obed itwero pwonyo dano wek gine tye i adam ka eni wa yo? So this time wan odegi bwot iye, ker ni ma in itye kede ni tii kwede me konyo lwoo. a pe dok iti kwede me bedo ka bworo wan macalo lwor nyo abwura nyo bwolo te dero, en aye wan pe wamito. So ka wun lutino moni ma wun mere wutye ka ngolo mo yo, mino alwongo ni wun lutino. An ka gin mo keken pe i wii kenyo ma niango dano nyo ma romo pwonyo lwor, aromo alwongi ni latin pien nongo konyi pe. So itye ka gamo lok ma pe migi, lok ma pe ka itime adada bene kitwero maki i cawa mo keken. lweny in ilwenyo ki labongo gin mo aye ci onyo in icito ka lweny labongo gin mo ma in igeno co pe ibe ka royo wii i gin ma in pe iromo pe ibe ka gamo lok ata ka watye ilok wa ni boc me gutim kany ma watye tele kany pe iroo iye wii an macalo bad news pe amyero ni kiroo iye wii dok an pe amyero ni iroo iye wii tek iroo iye wii ni pap an angeyo yoo mene ma an aromo gami kede angeyo yoo mene ma an aromo pwonyi kede Ka myero ni apwonyi ki body language bene abipwonyi kwede. Ki wek apwonyi ki citail pa Odinga Odinga bene abipwonyi kwede. Ki myero apwonyi ki citail mo keken ma in iniang abipwonyi kwede. Pien an pe amyero nyebo oming, this time an pe anyebo oming, lupwoya an pe anyebo. Dok an pol kare pe amaro gamo dog lupwoya. Dok wumedde mere ki mingwu ni pe abiwaco nyingwu. Ento this time dok wumedde mere ki mingwu ni ni pienne wun wutye ka supporting Bosmic. Kono in latic pa Bosmic nyo pe latic pa Bosmic? Tim ber pe iro i wi lweny eni. Tim ber pe idony i gin ma pe ingeyo tyene. Inongo peko ni onone i gin ma pe ingeyo tyene. Dire mere ka odwogo koko iwiny ni ah dire mere ka odwogo koko nongo an dong apoyo wiyo nongo an dong awaco ci odony i gin ma in pe ingeyo tyene wek obedi wek ki wegine jo ma gitwero lweny pi Acholi gitye. Pe itam ni dano lieni weng gitwero lweny pi Acholi. ci ogwok wii ma tetek. An macalo bad news, abipwonyi i level kit ma in imiti. Dok ibino mere ni ibino ka attacking an i social media pien an apar ki jo mukene. An apar ki jo mukene ma in nu naka jwi iburgi i social media. An dok apat manok. So lok pa ominwa boss mi utimi, politics is a politics. Dok wan wangeyo politics maber adada. Ineno? So wun lutino mukene wuwek donyo i gin ma wun pe wungeyo tyene. Pe wubed ka donyo ata. Wun pe wungeyo gin eni maber. Wun pe wungeyo gin ma atye ka timme ni eni-ni maber, pe wungeyo? Wek wan wupwony lwor mot. Ci olwong an ni Honourable Doctor Bad News, doni gin ma pe iromo wek obedi. In civilian pe idonyo i lweny pa mony, to ata!